Y mynyddoedd hyn oedd cartre traddodiadol y Cherokee, ond erbyn 1839 roedd y genedl gyfa wedi gyrru o'u gwlad eu hunain i wneud lle ar gyfer y dyn gwyn. Glanhau ethnig dyn ni'n galw peth felly heddiw. Roedd yn un o'r penodau twyllaf yn hanes America, ac roedd y Cymro Evan Jones yn dyst i'r cyfan. Cenhadwr oedd Evan Jones a dreuliodd y rhan fwyaf o'i oes ymhlith y Cherokee, nes cael ei dderbyn yn y diwedd yn aelod llawn o'r genedl. Dwi am fynd ar drywydd y Cymro hynod hwn, ac yn y rhaglen hon byddai'n cyfarfod â Cherokeeaid heddiw er mwyn dysgu mwy am hanes y cenedl nwitha, a byddai'n datgelu sut y bu cyfnod Evan Jones yn eu plith mor allweddol yn hanes y Cherokee. Erbyn heddiw, mae'r rhan fwyaf o'r Cherokee yn byw yma yn Oklahoma, ond bu farw miloedd o'u cyn-dada yn ystod y daith draw i'r dwyrain, neu'r Llwybr Dagra fel mae'r Cherokee yn cyfeirio ato. Mae ganddyn nhw eu llywodraeth eu hunan, eu system gyfreithiol eu hunan, a'u dull unigryw o ysgrifennu eu hiaith eu hunan.
O sio! Sio! Tony ja! O, sgen i na.
Sigo? Mm.
Jerry Dywa Dywa. Mm.
John Gywi Sgwy, John Ross, dal. Os da?
Pwy yna hi?

Yma yn swyddfeydd modern y genedl, mae'n anodd dychmygu pa mor wahanol oedd hi i'r Cherokeeaid pan gyrhaeddon nhw Oklahoma yn ôl yn 1839. Neu Indian Territory, fel yr oedd yn cael ei hadnabod bryd hynny. Roedd y Cherokee newydd gwblhau taith 900 milltir drwy fisoedd y gaea. Yr un peth a cherdded o Fangor i Berlin. Ac roedd y Cymro hwn, Evan Jones, wedi teithio hefo nhw bob cam. Roedd o wedi bod yn byw ymhlith y Cherokee ers 1821. Cenhadwr efo'r Bedyddwyr oedd o, ac roedd ei barodrwydd i feistrioli iaith y Cherokee a wynebu anhawsterau'r Llwybr Dacre hefo nhw wedi argyhoeddi nifer o'r brodorion i gefnu ar eu dyfodau traddodiadol a throi at Grist.
Ymsefydlodd Evan Jones a'r Bedyddwyr Cherokee yma. Y henw nhw ar gyfer y lle yma pryd hynny oedd Gadoohoogadoo, neu yn Saesneg, Bread Town, gan fod bwyd yn cael ei rannu yma yn y dyddiau cynnar pan oedd y Cherokeeaid newydd gyrraedd ar ôl y Llwybr Dagra ac heb gael cyfle i hau cynydau.
Roedd y gyfaill Jessie Bushyhead wedi ymgartrefu yn yr un ardal hefyd. Roedd Bushyhead yn un o'r Cherokeeaid cyntaf i droi at y Bedyddwyr, ac roedd Evan Jones a gyntaf wedi bod yn cyd-weithio ar gyfieithu'r Beibl i Cherokee. Ond roedd gan Evan Jones ddiddordeb mawr yn lles gwleidyddol y Cherokee, yn ogystal â'i lles ysbrydol. Roedd wedi dod yn gyfeillion hefo uwch bennaeth y Cherokee, Gowysgowy, neu John Ross, un o gyn-data John Ross y cyfieithydd yr oeddwn i newydd gyfarfod ag o. Mae amgueddfa er cof am John Ross ger safle ei hen gartre mewn lle o'r enw Park Hill.
Roedd Evan Jones wedi bod yn cydweithio'n agos â John Ross yn ystod y blynyddoedd cyn yr adleoliad, ac roedd o'n parhau i gydweithio ag o ar ôl i'r genedl ymsefydlu yma yn y gorllewin. Roedd y Cymro yng nghanol bwrlwm gwleidyddol cenedl y Cherokeeaid ac yn ymwelydd cyson â chartre Ross yma yn Park Hill.
Ac roedd yna dipyn o fwrlwm gwleidyddol ar y pryd. Er bod mwyafrif y genedl dan arweiniad John Ross wedi gwrthwynebu cael eu symud o'u cartrefi yn y dwyrain, roedd yna leiafrif oedd wedi cefnogi'r syniad. Roedd y grŵp hwn, Y Tri Tea Party, fel yr oedden nhw'n cael eu hadnabod, wedi arwyddo cytundeb gyda Llywodraeth yr Unol Daleithiau yn groes i ddymuniadau'r mwyafrif, yn deud bod y Cherokee yn fodlon symud i'r gorllewin. Gan fod 4,000 o'r genedl wedi marw o ganlyniad i hyn ar y Llwybr Dagra, Roedd yna rai oedd yn teimlo mai arweinwyr y Treaty Party oedd yn gyfrifol am eu marwolaethau nhw, ac roedden nhw'n ysu am ddial, yn unol â chyfreithiau traddodiadol y genedl. Ym mis Mehefin 1839, lladdwyd rhai o arweinwyr y Treaty Party, Elias Boudinot, Major Ridge, a'i fab John. Claddwyd Elias Boudouno yn y fynwent hon mewn bedd dienw.
Dros ganrif yn ddiweddarach gosodwyd y gerrig hon yn ymyl ei fedd o. Mae'n pwysleisio rhinweddau Elias Boudouno a'i gyfraniad yn y cyfnod cyn yr adleoliad, fel cyfieithydd Beiblaidd a golygydd cynta Papur Newydd y Genedl a Cherokee Phoenix. Ond pan laddwyd y leiesbwd yno, roedd y rhan fwyaf o'i gyd Cherokeeaid yn meddwl amdano fo fel bradwr.
Ac er fod Evan Jones yn weinidog yr efengyl, roedd i weld yn derbyn fod brad y dynion hyn

Roedd Evan Jones yn cefnogi barn mwyafrif y genedl. Wedi'r cyfan, roedd 'na o leia' pedair mil ar ddeg o Cherokeeaid ar ochr John Ross, a dim ond rhyw ddwy fil o blaid y Tri Tea Party. Yn ystod y misoedd nesa', aeth y mwyafrif hwnnw ati i ffurfio llywodraeth newydd.
Roedd Evan Jones yng nghanol hyn oll, yn gweithio fel ysgrifennydd i John Ross yn ystod y broses. Ac uchafbwynt y cyfa oedd derbyn cyfansoddiad newydd cenedl y Cherokee, yma ar gyriant Tahlequah ar y chweched o Fedi 1839. Etholwyd John Ross yn uwchbennaeth ar y llywodraeth newydd. Gwaharddwyd arweinwyr y Treaty Party rhag dal swyddi yn y llywodraeth honno am bum mlynedd. Ond roedd ganddyn nhw ffrindiau o hyd yn Washington, fel yr oedd Evan Jones ar fin darganfod.
Roedd cefnogaeth Evan Jones i John Ross wedi creu llawer o elynion iddo fo, ac roedd gynnyn nhw glust yr awdurdodau yn Washington. Rhaid cofio nad oedd Cenhedloedd Cristnogol yn cael gweithio heb yr brodorion, heb sel bendith adran ryfel Llywodraeth yr Unol Daleithiau. Felly, pan gyhoeddodd y gweinidog ryfel yn Washington o'r chymyn yn gwahardd Evan Jones o wlad y Cherokee, doedd gyda fo ddim dewis, bu'n rhaid iddo am adael.
Prin y byddo fo wedi meddwl wrth deithio i'r dwyrain y byddo bron yn ddwy flynedd cyn iddo gael dychwelyd unwaith eto at ei ffrindiau yng Ngwlad y Cherokee. Ym 1841 cafodd Evan Jones ddod nôl i fyw a gweithio ymhlith y Cherokeeaid. Roedd y broses o ail adeiladu'r genedl yn parhau.
Dyma un o'r adeiladau cyntaf a godwyd gan y Cherokee yn y gorllewin. sef cartref ar gyfer uchel lys y genedl.
Roedd gan y Cherokee'i heddlu a'u system gyfreithiol eu hunain.
Roedd gwir angen y llysoedd barn hyn hefyd, gan fod drwgdeimlad a thrais yn parhau yn bla ar fywyd y genedl.
Lladdwyd dwsinau o Cherokeeaid yn ystod cyfnod cythryblus dechrau'r 1840au. Cafodd 44 eu lladd mewn llai na blwyddyn pan oedd y trafferthion yn eu hanterth. Ym 1840, roedd cyfaill Evan Jones, Jessie Bushyhead, wedi cael ei benodi'n brif ynad y genyddol, ac roedd angen i holl bwyll ei ddoethineb er mwyn adfer parch i'r gyfraith. Asgwrn y gynnen yn wreiddiol oedd y rhwyg a achoswyd gan yr adleoliad a'r llwybr dagra, ond daeth tensiynau o fath arall i ddiffinio'r anghydfod rhwng y ddwy garfan.
The system of slavery is essentially evil in its nature. Our sincere desire is that it may be speedily brought to an end.
Roedd cartre Cherec Hun y Dwyrain gynt yng nghanol y taleithiau lle roedd caethwasiaeth yn gyfreithiol, ac roedd y taleithiau agosa a gartre newydd y Cherokee sef Texas, Arkansas a Missouri, hefyd yn daleithiau caeth.
Intelligent and pious Cherokees look forward to the extinction of slavery.
Er bod y rhan fwya'r Cherokee yn erbyn y syniad o gaethwasiaeth, Roedd rhai ohonyn nhw yn berchen ar gydweision ac wedi dod â nhw hefo nhw ar y llwybr degra. Roedd y lleiafrif hwn yn derbyn cefnogaeth gan eu cymdogion gwyn yn y taleithiau cyfagos, lle roedd gwrthwynebiad chwyrn i bobl fel Evan Jones, oedd am ddiddymu caethwasiaeth.
Our regular meetings have been interrupted by the outrages of the bandits who have so long infested the nation.
Yn wyneb y fath anawsterau, mae'n rhyfeddol fod y Cherokee wedi llwyddo gystal i ail godi'r genedl yn ei hol. O 1841 ymlaen, dechreuon nhw agor ysgolion a gyfri plant, wedi'i hariannu gan ei llywodraeth.
I find that education is much more highly appreciated than at any former period. Ond sicrhau cyflenwad digonol o athrawon oedd y broblem. We could immediately have half a dozen schools filled if there were teachers.
Ac ar anogaeth Evan Jones, agorodd y bedyddwyr gwbl o ysgolion hefyd i helpu cyfarfod ar angen. Dechreuodd y Cherokee-aid arloesi ym maes addysg bellach hefyd. Y pileri hyn yw'r cwbl sy'n weddill o'r coleg y sefydlodd y genedl i hyfforddi ei merched yn athrawesa. Hwn oedd y coleg cyntaf o'i fath i gael ei sefydlu i'r gorllewin o'r Mississippi, ac agorwyd Coleg yr Dynion hefyd tua'r un cyfnod. Roedd y genedl yn buddsoddi yn drwm yn nyfodol i pobl ifanc. Roedd gwaith cenhadol y bedyddwyr yn ffynnu hefyd, wrth i Evan Jones deithio cannoedd o filltiroedd bob blwyddyn er mwyn pregethu i'r brodorion.
I find the long rides through the burning sun of this climate to be extremely exhausting. But still, it is delightful work.
Erbyn 1048 roedd dros 1,100 o Cherokeeaid wedi troi at y Bedyddwyr. Roedd gennyn nhw bedair prif eglwys, deg o eglwysi llai, a nifer o lefydd eraill lle roedd pregethu yn rheolaidd. Erbyn hyn roedd y pregethwyr brodorol yn allweddol i dwf eglwysi'r Bedyddwyr, a nifer ohonyn nhw wedi'u hyfforddi gan Evan Jones ei hun. Ond roedd y Cymro'n credu petai modd iddo gyhoeddi papur yn iaith y Cherokee, gallai ledaenu'r neges Gristnogol hyd yn oed yn fwy effeithiol. Roedd Evan Jones yn ymwybodol o'r ffaith bod gan gymunedau Cymraeg America i gwasg eu hunain erbyn hyn. Cyn bo hir fydd yn cynnwys y drych, y cyfaill o'r hen wlad, y cenhadwr Americanaidd, a'r seren orllewinol. Ond gobaith Evan Jones oedd perswadio ei gyflogwyr ar Fwrdd Cenhadol y Bedyddwyr i gefnogi papur newydd yn yr iaith Cherokee. Ar ôl blynyddoedd o lobïo ganddo, cytunon nhw o'r diwedd ym 1844. Yn fuan wedyn, roedd ganddo wasg bwrpasol yn ymyl ei du'i hun, a dechreuodd gyhoeddi y Charlegui Atchinusudu, neu'r Cherokee Messenger, bob yn ail fis. Hwn, cylchgrawn Evan Jones, oedd y cyntaf yn yr iaith Cherokee i gael ei gyhoeddi yn eu cartref newydd yn y gorllewin. Mae yna gopïau'r Cherokee Messenger ym Mhrifysgol Western Carolina, ac ro'n i'n awyddus i drafod un erthygl yn benodol hefo'r darlithwyr Cherokee Tom Belt a Hartwell Francis. Roedd y Cherokee Messenger yn cynnwys cyfieithiadau o'r Beibl ynghyd ag erthyglau gan Evan Jones a'i gydweithwyr, ac yn un o'r rhain roedd 'na esboniad sut y daeth Cristnogaeth i blith y Cymry.

Roedd o'n esbonio wrth i gyfeillion Cherokee i fod o'n Gymro, yn aelod o genedl leiafrifol arall oedd wedi gormesu yn hanesyddol, ond cenedl oedd wedi goroesi. Welet ti. Welet ti.
Yn anffodus, un dyn nath ddim goroesi i weld rhifyn cynta y Cherokee Messenger oedd un o gyfeillion mwya Evan Jones. sef y Parchedig Jessie Bushyhead. Ym mis Gorffennaf 1844, anfonwyd y nodyn trist hwn at y seren orllewinol, cylchgrawn newydd y bydyddwyr ym Mhennsylvania.
Marwolaeth y brawd Bushyhead. Taflwyd y llwyth Cherokeeaidd i alar mawr, ar ôl i hamddifadu o'u prif ynad a'i harweinydd ysbrydol fel llwyth, ar ôl wythnos o gystudd.
Pan fu farw Jessie Bushyhead, roedd o'n golled ofnadwy Evan Jones, gan ei fod yn gyfaill agos ac yn un o'i gyd-weithwyr mwya' galluog. Yn debyg i Evan Jones, Roedd ei ymroddiad crefyddol a'i weledigaeth wleidyddol yn cyd-blethu. Dyna o bosib pam roedd y ddau ddyn wedi cyd-dynnu cystal.
Ond cyn hir, bydd y gan Evan Jones gynorthwyydd galluog arall i'w helpu hefo ei waith cenhadol, fel y nododd y Seren Orllewinol yn 1854.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf y mae Mister JB Jones, mab y cenhadwr hynaf, wedi bod o ddefnydd mawr. Nodir fod 69 wedi ei bedyddio.
Magwyd John Buttrick Jones yma ym mynyddoedd y dwyrain, cyn i'r teulu ddilyn y Cherokee i'w cartre' newydd yn Oklahoma.
Do'n i ddim yn gwybod os oedd o'n medru Gymraeg fel ei dad, a roedd o'n gwbl rugl ar yr iaith Cherokee, ac mae'n bosib ei bod hi'n iaith gynt iddo fo. Roedd Evan Jones wedi mabwysiadu pedwar o Cherokee'r amddifad pan oedd John mond yn dair oed, felly roedd yr iaith Cherokee ymysg ieithoedd yr aelwyd yn ogystal â bod yn brif iaith y gymdogaeth.
Ond roedd John yn rhuglu Saesneg hefyd, ac fe anfonwyd i Goleg Madison a Phrifysgol Rochester yn nwyrain yr Unol Daleithiau cyn cael ei urddo'n weinidog hefo'r Bedyddwyr a dychwelyd i'w wlad y Cherokee. Roedd John B. Jones wedi'i fagu felly I fod yn olynydd teilwng i'w dad.
Er ei fod yn dioddef gyda'r diciâu, roedd John llawn mor egnïol â'i dad Evan Jones. Byddai'n teithio filoedd o filltiroedd bob blwyddyn er mwyn ymweld ag eglwysi'r genedl, a bu'n helpu gyda'r gwaith o gyfieithu'r Beibl i Cherokee. Ond roedd yr ymrafael ynglŷn â cheithwasiaeth yn dal i hollti'r genedl. Er mai deg y cant yn unig o'r Cherokeeaid oedd yn berchen ar geithwysion, Dechreuon nhw ddod at ei gilydd mewn cymdeithasau cudd, y Blue Lodges i ddechrau ac yno'r Knights of the Golden Circle. Ei bwriad oedd dylanwadu ar lywodraeth y Cherokee a hyrwyddo achos Caethwasiaeth sut bynnag y medren nhw. Mewn ymateb felly, dechreuodd y Cherokeeaid oedd yn erbyn Caethwasiaeth ffurfio eu cymdeithas gyfrinachol eu hunain, Cymdeithas y Getowa. Er mai trefnu'i hunain yn erbyn y caethfeistri oedd bwriad gwreiddiol Cymdeithas y Getowa, cyn hir daeth yn ganolbwynt ar gyfer diwylliant traddodiadol y genedl yn gyffredinol. Katoa oedd cartref cyntaf Cenedl y Cherokee yn ôl traddodiad, ac roedden nhw am ail afael yn hen werthoedd y cyfnod hwnnw.
Ond y peth rhyfedda am hyn yw'r ffaith bod Evan Jones a'i fab John, gweinidogion Cristnogol, yn fodlon cymryd rhan yng ngweithgareddau Cymdeithas y Katoa. ac yn ôl rhai, meddwn nhw ymysg trefnwyr y gymdeithas. cenedlaetholwr Cherokee oedd Evan Jones, ac erbyn hyn roedd o'n fodlon cyfaddawdu rhai o'i ddaliadau Cresnogol er mwyn cynnal a chefnogi i gyd genedlaetholwyr Cherokee.
Roedd wedi newid cryn dipyn ers i ddyddiau cynnar, pan wrth wynebau pob agwedd ar ddiwylliant traddodiadol y Cherokee, o'r gemau stickball i'r dawnsfeydd seremonïol. Wrth ddysgu iaith y Cherokee dros y blynyddoedd, Roedd wedi dod i feddwl mwy a mwy fel Cherokee ei hun. Ond wrth i'r helynt ynglŷn â chaethwasiaeth ddwyshau, roedd Evan Jones a'r Cherokee yn wynebu argyfwng fydd yn ail yn unig i'r llwybr dagra. Roedd yr Unol Daleithiau a chenedl y Cherokee yn eu canol ar fin cael ei rhwygo gan Ryfel Cartref America. Mae Cenedl y Cherokee wastad wedi ymfalchïo yn ei traddodiad milwrol fel pobl. Ers dyddiau cynnar yr Unol Daleithiau hyd heddiw, maen nhw wedi bod yn gefnogol i'r fyddin Americanaidd.
Ond yn ystod Rhyfel Cartref 1861 i 1865, pan oedd yr Unol Daleithiau wedi rhannu â'r Gogledd yn ymladd yn erbyn y De, Roedd cenedl y Cherokee wedi rhannu hefyd, a channoedd ar gannoedd o Cherokeeaid yn ymladd ar y ddwy ochr yn erbyn ei gilydd.
Ym 1860, roedd Abraham Lincoln wedi'i ethol yn Arlywydd yr Unol Daleithiau. Roedd nifer o taleithiau caeth yn y de yn ofni wedyn y bydd y llywodraeth newydd Lincoln

Roedd y Confederates yn awyddus i gael y brodorion i gyd i ddatganu cefnogaeth iddyn nhw, ond roedd yr Uwch Bennaeth John Ross yn fwy pleidiol i Lywodraeth yr Unol Daleithiau. Roedd na leiafrif o Cherokeeaid oedd yn bleidiol i'r Confederates. Y harweinydd oedd Stand Watie, brawd i'r diweddar Elias Boudinot a hen elyn i Ross. Ar ddechrau'r rhyfel, ceisiodd John Ross aros yn niwtral er mwyn cadw'r ddisgl yn wastad hefo carfan Watty. Ond yn y cyfamser, roedd Watty wedi cael ffurfio catrawd o Cherokeeaid yn enw'r Confederates. Gan fod Lincoln wedi tynnu filwyr yn ôl o'r gorllewin er mwyn amddiffyn y dwyrain, roedd sefyllfa Ross yn amhosib. Bu'n rhaid iddo gynghreirio efo'r Confederates neu fydde Watty wedi defnyddio ei filwyr i gipio pŵer. Ond fel rhan o'i gytundeb hefo'r Confederates, fe gafodd John Ross yr hawl i godi catrodd arall o filwyr Cherokee, y rheiny yn dirngaer iddo ynta. Pan ddaeth lluoedd yr Undeb i mewn i Indian Territory ym 1862, Penderfynodd milwyr Ross newid ochr ac ymuno â rhengoedd y gogledd, ac aeth Ross hefo nhw yn ôl i Kansas. Roedd yn rhydd o'r diwedd o ddylanwad y Confederacy, ond roedd Watty yn gallu cyhoeddi'i hun yn bennaeth yn ei absenoldeb, a gallai gefnogwyr Ross ddial ar unrhyw un oedd yn gefnogol i John Ross. Roedd hi'n anhrefn llwyr yng Ngwlad y Cherokee. Dyma un o'r ychydig dai sydd wedi goroesi o'r cyfnod yng Ngwlad y Cherokee. Roedd John Ross yn byw mewn tŷ mawr digon tebyg rhyw filltir o fan hyn, ond mi losgwyd hwnnw a llawer o dai a ffermydd cefnogwyr Ross gan ddynion Stand Watie. Oherwydd y peryglon hyn, roedd miloedd o Cherokeeaid teyrngar wedi gorfod ffoi i Kansas, ac erbyn Tachwedd 1862 roedd rhaid i Evan Jones a'i deulu i dilyn nhw. Llosgwyd y Baptist Mission yn syth ar oeddwn nhw fynd gan ddynion Watty. Roedd y rhyfel wedi rhwygo cenedl y Cherokee fel yr oedd wedi rhwygo yr Unol Daleithiau. Ond tra roedd y rhyfel yn ei anterth rhwng byddinoedd y gogledd a'r de, doedd y Cherokeeau teyrngar ddim wedi anghofio beth oedd y rheswm dros yr ymladd. Ac ym mis Chwefror 1863, mi wnaeth Llywodraeth John Ross ddeddfu i ddiddymu caethwasiaeth. Doedd Ross ei hun ddim yn y cyfarfod tyngedfennol. Roedd o yma yn Washington yn lobïo Llywodraeth Lincoln am gymorth ar gyfer ei bobl, a daeth Evan Jones yma i'w helpu. Rhaid rhyfeddu ar egni Evan Jones, oedd bellach yn ei 70au, a'i barodrwydd i deithio yn ôl a mlaen i Washington i bledio achos y Cherokee. Ar ddechrau'r haf 1863, roedd Evan Jones ar daith unwaith eto, Y tro hwn, teithiodd dros fil o filltiroedd i weld ei ferch yn Kansas, ac yna mynd 200 a hanner o filltiroedd tua'r de er mwyn gweld ei gyfeillion yng Ngwlad y Cherokee.
Dyma ran o'r hen ferics yn Fort Gibson. Ym mis Gorffennaf 1863, daeth Evan Jones yma. Roedd yn gyfle i weld ei fab John eto, a oedd yn gaplan gydag un o'r catrodau brodorol. A thra bod Evan Jones yma, penderfynodd yntau fynd yn gaplan dros dro, gan wasanaethu gyda rhai o ei hen gyfeillion Cherokee a oedd bellach yn filwyr.
Roedd byddin y gogledd erbyn hynny wedi adfeddeanu'r rhan fwyaf o wlad y Cherokee, a milwyr Watty wedi cilio tua'r de. Ond roedd y Confederates ar fin taro yn ôl, ac roedd byddin y gogledd yn barod amdanyn nhw pan ymunodd Evan Jones â'i rhengoedd. Daeth y ddwy fyddin ben-ben a'i gilydd mewn lle o'r enw Honey Springs. Ysgrifennodd Evan Jones a John Ross i ddisgrifio'r frwydr.

Mi wnaeth milwyr y de eu safiad ola yma, a daeth lluoedd y gogledd o fyny o'r cyfeiriad yna. A dyma nhw'n torri llinell y gelyn fyma, a'r deheuwyr yn cilio yn ôl i gyfeiriad y gwesyllfa. Roedd yn fuddugoliaeth fawr, 3,000 ohonyn nhw wedi curo 5,000 o'r gelyn, ac mi oedd yn drobwynt yn hanes y rhyfel yma yn nhiriogaeth y brodorion. Roedd Evan Jones yn 75 oed pan ddath o yma i frwydr Hynny Springs. Mae'n bosib iawn mai fo oedd y cadlon hynna erioed yn hanes byddin yr Unol Daleithiau.
Roedd llawer o ffoaduriaid Cherokeeaidd wedi dilyn byddin y gogledd i lawr o Kansas yn y gobaith o adfeddiannu tiroedd. Ond er bod byddin y Confederates wedi trechu bellach, roedd y Rebels yn dal i grwydro wlad mewn grwpiau bychain gan ymosod ar y Cherokeeaid teyrngar.
The country was so infested with small guerrilla bands that men could not work in the fields without the danger of being shot by some of them prowling in ambush.
Oherwydd yr holl beryglon hyn, doedd dim dewis gan y Cherokee a'n ffoe o'u tiroedd unwaith eto. Y tro hwn, aeth llawer ohonyn nhw i gyfeiriad Fort Gibson.
Dyma bopty gwreiddio Fort Gibson. Dyma roedden nhw'n tyllu'n o toes ac yna'n pobi bara ar gyfer y 3,000 o filwyr oedd yn byw yma erbyn ha 1863. Ond erbyn yr haf hwnnw, roedd Fort Gibson hefyd yn lloches ar gyfer 6,000 o ffoaduriaid Cherokee.
They are reduced to a state of deplorable destitution of both food and clothing. and death by means of war and pestilence has made frightful ravages among the families of the nation.
Arhosodd John B. Jones y ffoaduriaid yn Fort Gibson tan ddiwedd y rhyfel, gan weini ar y cleifion a chynnal oedfaon crefyddol. Yn eu plith roedd caethweision oedd newydd i ryddhau, y bu John yn dysgu iddyn nhw ddarllen. Yn y cyfamser, roedd Evan Jones wedi mynd yn ôl i Washington at John Ross. Y nod oedd sicrhau cymorth i'r ffoaduriaid Cherokee. Cafwyd cyfarfod o'r diwedd hefo Lincoln ym mis Chwefror 1864. He received us very kindly and promised to give it his careful attention.
Cafwyd peth cymorth wedyn gan y Llywodraeth, a bu Ross ac Evan Jones yn apelio hefyd ar eglwysi a phobl gyffredin yn Philadelphia ac Efrog Newydd i gyfrannu bwyd, dillad neu arian. Ond gweithio'r modd, doedd hynny ddim yn ddigon.
Ar ddiwedd y Rhyfel Cartref, roedd pobl yn y taleithiau gogledd-ŵyl yn dathlu Ond nid felly yng ngwlad y Cherokee. Roedd adeiladau di-ri wedi'u llosgi ac roedd y drefn lywodraethol a chymdeithasol wedi'i chwalu, ond y peth gwaetha' oedd y colledion dynol. Yn ôl cyfrifiad yn Nythpwyd ar ddiwedd y rhyfel, roedd cymaint â 7,000 o Cherokeeaid, traean o holl boblogaeth y genedl wedi marw. Ar faes y gad, neu oherwydd newyn y salwch yn wersylloedd y ffoaduriaid, roedd yn drychineb a oedd yn ael yn unig i'r llwybr dagra.
Ar ddiwedd y rhyfel cartra, Roedd rhaid i General y Cherokee gefnu ar flynyddoedd o drais a cheisio llunio heddwch parhaol.
Since the war, the ploughshare of desolation has passed through the tribe. There is not a family that is not ruined and broken by the devastation of war.
Am yr ail waith o fewn cenhedlaeth, Roedd y Cherokee wedi diodde y colledion ofnadwy ac yn gorfod ail-godi'r genedl yn eu hol.
Dyma siambr cyngor y Cherokee, senedd llywodraeth y genedl. Yn ôl ym mis Hydref 1865, mi wnaeth y cyngor gyfarfod am y tro cynta' ers i'r rhyfel cartre' ddod i ben. Mi baswyd nifer o fesurau pwysig yn y cyfarfod hwnnw. Yn gyntaf, mi wnaethon nhw gadarnhau ffydd yn yr Uwch Bennaeth Etholedig John Ross. Yn ail, penderfynwyd y dylai dirprwyaeth fynd i Washington i sicrhau parhad annibyniaeth y genedl, ac yn olaf, penderfynwyd rhoi dinasyddiaeth Cherokee i'r Cymro Evan Jones a'i fab John.

Mae'n dangos cymaint yr oedd cyfraniad y ddau yn cael ei werthfawrogi.
Erbyn 1866, roedd cyfnod hir Evan Jones fel un o brif gynghorwyr Llywodraeth John Ross yn dirwyn i ben. Roedd bellach yn 78 oed a phan ddewiswyd y ddirprwyaeth i fynd i Washington i ddadlau dros barhad annibyniaeth y Cherokeeaid, am y tro cyntaf anfonwyd John B. Jones yn hytrach na'i dad. Er bod ddirprwyaeth arall yn y brif ddinas yn cynrychioli lleiafrif stand Watty, Llwyddodd Ross a'i ddirprwyaeth ynta i gael yr Unol Daleithiau i dderbyn mai nhw yn unig oedd â hawl i gynrychioli'r Cherokee. Bu'n rhaid iddyn nhw gyfaddawdu rhywfaint, er enghraifft caniatáu i reilffyrdd gael eu hadeiladu ar draws y tir. Ond roedd y cytundeb newydd yn ail gadarnhau hawl y Cherokee dros eu tiroedd yn y gorllewin.
Bum niwrnod yn unig ar ôl arwyddo'r cytundeb yma yn Washington, bu farw John Ross yn y gwesty lle roedd bod yn aros yn ystod y trafodaethau. Roedd wedi bod yn gweithio'n ddi-flin o hyd a diwedd dros ei genedl er mwyn sicrhau pharhad. Rhaid bod hyn yn ergyd i Evan Jones, oedd wedi bod yn cyd-weithio mor agos â John Ross ers dros ddeg mlynedd ar hugain.
Ath Evan a John B Jones ati i ail sefydlu Cynhadaeth y Bedyddwyr yn Fort Gibson i ddechrau, ac yna ar gyrion Tahlequah. Ond John erbyn hyn oedd yn arwain pethau. ac Evan Jones yn ei gynorthwyo. Roedd yn parhau i helpu gyda'r gwaith o gyfieithu'r Beibl i Cherokee a'i gyhoeddi, ond roedd o wedi mynd yn rhy ddisgrell bellach i fynd o gwmpas yr eglwysi gwasgaredig i bregethu, fel yr oedd wedi wneud ers cymaint o flynyddoedd. Nasci hi a ca. Ti cynna ei dysgais di, A do Lehowski i Shire. Faint o ddylanwad Evan Jones felly sydd wedi parhau ar y Cherokee hyd heddiw? Ost, ni dref a Jehofa. Diolch i Evan a John a'u cydweithwyr, y Bedyddwyr yw'r enwad mwya' poblogaidd o hyd ymhlith y Cherokee. Fel Evan Jones gynt, mae'r Parchedig bob parish yn parhau i gyfieithu'r Beibl a chyhoeddi amyna, er ei fod ynta hefyd wedi hen basio oed yr addewid. Y deg o wely gefnogi ysdi, adolygu, a

Mae Cherrycare heddiw yn dal i gofleidio'r cyfryngau diweddara. Dyma ddehongliad cyfoes o weddi draddodiadol y Cherokee cyn mynd i'r dŵr. Ga you long i honyn nhw go go You son nhw li yong i hasal a dy go Dod gwa di dy gys dagwyd i do long Dy gydell gwa sges di
Mae hen arferion eraill yn cael eu trawsglwyddo hefyd, ac wrth i'r bobl ifainc 'ma ddysgu sut i wneud basgedi traddodiadol, mae yna gyfle i drafod pethau mwy cyfoes yn ogystal.
Ac maen nhw'n dysgu sut i baratoi bwydydd fel bara yn y ffordd draddodiadol hefyd. Fi am i iso.
Iso. Is, s, uh, sule, isa? Na, selu? Uh, how do you say wheat flour? Selu isa.
Selu isa. Uh, uh-huh.
Selu corn. Mm -hmm.
Cornbread, for cornbread, yeah. Uh -huh. Uh -huh.
Mae'n bwysig fod pobl yn dod yn fwy ymwybodol o'r diwylliant brodorol, tu fewn, A thu hwnt i General y Cherokee. Ond ma' 'na beryglon ynglŷn â hynny. Draw yn y dwyrain, ma' 'na un ardal fynyddig fechan lle llwyddodd y Cherokee i osgoi cael eu symud i'r gorllewin. Yma mae diwylliant y brodorion, neu fersiwn ohono o leia, o ddiddordeb mawr i dwristiaid gwyn heddiw. Mae'n ironic, o gofio sut mae'r dyn gwyn yn y gorffennol wedi dynistrio'r diwylliant hwnnw bron yn llwyr. Ond mae arian ymwelwyr yn helpu diwylliant y Cherokee mewn ffyrdd annisgwyl. Mae'r twf diweddar mewn addysg drwy gyfrwng yr iaith Cherokee wedi cael ei ariannu gan bres o'r casinos sydd wedi'u codi ar dir y genedl. Be' fydde Evan Jones wedi meddwl am hynny, tybed? Ond does dim dwywaith y bydde Evan Jones wedi ymfalchïo'n y ffaith bod y Cherokee wedi goroesi. A bob blwyddyn mae Llywodraeth y Genedl yn cynnal diwrnod wado neu ddiolchgarwch. Mae'n ffordd i'r Llywodraeth ddiolch i'r staff am eu gwasanaeth yn ystod y flwyddyn, a mae hefyd yn rhyw fath o wado neu ddiolch i bod nhw yma o hyd fel pobl. Er gwaetha trafferthion y gorffennol, mae'r Cherokeeaid yma o hyd. Ac o siarad hefo John Ross, ro'n i'n falch o ddeall bod Cherokee-aid heddiw yn dal i gofio Evan Jones.
Sgynnon Evan Jones dy doi jaleg yng ystyd y knock guts

Nath Evan Jones ddim ymddeol yn derfynol ar weinidogaeth tan 1870, ac ath i fyw hefo'i ferch ger y ffin hefo Kansas. Ond roedd yn dal i ymweld yn rheolaidd â'i fab John yn Tahlequah, ac yn ystod un o'r ymweliadau hyn yn 1872 athon sâl, a bu farw ychydig o ddyddiau yn ddiweddarach. Roedd yn 84 oed ac fe'i gladdwyd yma ym mynwent y dre. Roedd Evan Jones wedi bod yn byw ac yn gweithio gyda'r Cherokee ers dros hanner canrif. Diolch iddo fo a'i gydweithwyr, Roedd eglwys y Bedyddwyr yn y plith wedi mynd o nerth i nerth. Roedd wedi bod yn gefnogwr brwd i addysg drwy gyfrwng yr iaith frodorol. Roedd o'm mhlith arloeswyr y wasg Cherokee, ac roedd o wedi ymroi yn egnïol i wleidyddiaeth i wlad fabwysiedig fel cenedlaetholwr Cherokee.